Chi bai u le, tun ṭawmah chuan WhatsApp thil awm thar te hian sawi ve leh thung teh ang. Hmasa berah chuan status resharing ah reshare status an tih bawk hi an sawi hmasa ber ila ṭhu awm e. Chumi awmzia chu WhatsApp a kan status te kha mi dangin status a an lo hman chhawn ve theih dan a ni a, kan status kha midang ten lo download emaw screenshot leh screen record te a lo tih kher ngai lo khan kan status kha a ni ang ang khan an lo share nawn theih a, an lo re share theih dawn a, chumi tur chuan keimahni whatsapp status settings atang khan a set theih a ni. Status update ah khan kan han lut ang a. chuanin helai atang hian status kha kan han update dawn a ni thlalak hi kan han ti chhin ang a aw hei hi ni ta se la he thlalak hi kan lo status dawn ta a tah hian status privacy kha chu a set nghal thei ang kan hriat tawh sa kha a ni ang a tichuan-- midang te pawh mention thei a hei hi a tih chin nan hi vangin pakhat chauh a kan share chin anga chuan he lah hian hei settings a icon setting lem kha a lo awm ta a tah hian kan zu lut anga hei allow sharing tih lo lang ta a ni hei hi kan on ang he lah hi kan zuk hmet anga tikhan allow sharing kha kan on anga. chuan dan hi kan hmet ang tikhan kan hmet ang a status kha kan han update ang a kan status lo hmutu te khanin kan status kha an lo share ang a an mahni status ah te khan an lo hmang nghal thei dawn a ni send icon kan hmet ang a tikhan kan status kha kan lo update ta a chuanin-- a lo ri ser dan kha a rawn sawi chhun zawm ang a hei hi tuna kan status update kha a ni ta a kan zuk click ang a tichuanin kan hmuh ang hian hei helai a hnuai lam kil a hi ri ser na kha a lo awm ta a ni he lai hi kan zu hmet ang a tikhan kan status ah a lut ang a chuan kan update chhun zawm ve mai dawn a ni. an ti chhin leng a khan kan zuk hmet a tihian kan status ah khan kan share nawn theih dawn a ni hei a privacy te kha chu tûr chuan kan thlak danglam thei a chuan keimahni khan kan lo share chhawn dawn khan kan lo re share dawn khan midang in an share ve theih tûra kan dah duh chuan allow sharing hi kan zu âwn ve leng a. dan hi kan hmet leng a tichuan mi dang status kan ri share kha keimahni status a kan han share a kan han update chiah khan mi dangin an lo ri share ve leh thei ang a tikhan download ngai lovin an lo update chhunzawm ve leh thei dawn a ni tikhan kan han update ve ta a. chuan tihuan notification kha a tir a, a hmangtu khan notification kha a lo dawng ang a hetiang hian ah status a re-share tu kha i notification ah khan whatsapp notification ah khan a lo lang ang a, i share chhawn pawh kha mi dangin an lo re-share ve leh nih chuan tikhan notification kha kan dawng chhawng zel dawn a ni. Hnuhkha kha WhatsApp status re-share dan chu a ni a, tikhan midangin an WhatsApp status kha re-share theih a an rawn dah chuan an status kha lo download chhawng kher lovin tikhan kan status ah kan lo hmang nghal thei dawn a ni. A dawt leh ah chuan settings luhna kha an rawn ti danglam a, a hma kha chuan helai dawt three kan han hmeh khan settings ah kan lut thin a tunah chuan helai dawt three kan han hmeh khan hei tiang hi a lo lang a. chuan settings a kan luh dawn khan helaia kan dp hi kan han hmet ang a tikhan settings ah khan kan lut chhunzawm ve leh thei dawn ta a ni khakha settings luhna kha kan rawn thlak danglam a danglam a hmaa dawt ṭhi aṭanga settings luh ngai kha tunah chuan kan dp aṭang hian settings ah kan lut thei tawh dawn a ni. a dut leh a kan sawi tur chu group qr code a ni a mi dang te group join tura link kan va thawn thin aiah khan qr code a thawn theih a hei hi chu awmna ri deuh hlek tawh a amaherawh chu la hrelo kan awm takin a tih dan chu tiang hi a ni a group admin kan nihna group ah khan kan han lut ang a chuan group name ah khan kan han hmet ang a. hei heta hi invite via link or Q_R code ih a lo inziak ta tah khan kan zul lut ang a chuan group link kha ah link a thawn tawh lo in Q_R code kha an zuk hmet ang a chuan in tah hian share icon hi kan han hmet ang a chuan-- tikhan kan duh leh whatsapp leh a social media platform dangah khan a kan group qr code kha kan thawn anga khami code hmang khan kan whatsapp group kha midangin an rawn join thei dawn a ni aw le khati kha tun tum atana kan video chu a ni a thirtu ten in lo tangkai pui ka beisei a inzavaiin hun hman nuam vek ule.